saya van poi mo tak em he ka chim mi a va pi ring ran da crusade kan zo don crusade kan di chang lai in kal khangong adang ten kan kal chang lai thil sual lo ti le pal pon thil sual nan tua tha na si song si le site a po hlat zel chu ka hlawma satan ni la chin lang mangin an nu na la hi ka phang Inun ngai puk in kir lek alau ani. Nan nun ning kel te nan lung than lai ti ani lo. Asilo.
Sekala milo po le tum pon. Satan ni nu thana kan tim songa. Kan lo do da langa.
Kan rak do lai e. Isu kan pan phak om lai hian. Jesu kan pan khol le om le wa he. Isu le kan kir le tur ani. Jesu sala kan kir than ok se. Hallelujah. Amen.
Thil sul pakhat kan tia wang hian. Thil sul pakhat kan tua ruang a hen. Kan chefe kan ilo. Kan i rok di chik chak slang.

ma se a in thlen ma che piang sihmanhsehlaw ai in a phak hlan bak ah mun nal do le mani anal tuk mi mun ta chu anal chon tol thu pal ta chu na la chun ai teng sual o tol thu pal ta eh local ti shale local thaten van tu than ale gal ole nu da anala khan le kalta in thlen non te khan tol thu ta ni tol

a himi kong ah bok a kal le ngai a in lam chi hre ma kana kal chan kal le ta kal chan hoi ama ni a tol thluk na ngai a chiat tol thlu le pal se cu la ni a thluk nak zon te thiam thiam ma kana hai thlu sual than salo he pa tu mol hanum lawang tiro he pa tu ke a shoot mi anum lai lo te ama ni a tol thluk na tol thlu non le long cu la ni a thluk nak a pe thluk chan chu he pa ning tinge tiang he pa ni sei tin da ti lai ama ni khan a tol thlu to ti he chuan na ya khan a tlu chang ti ngal se chon a he lang a hel lai ani lo pon a si lo man ah fimkhur deuh kal na cang khi nan mangang ralrin te kalnak cang ngalnak ding cha man la hallelujah amen kan tluk na hmunah hian kan tluk nak hmunah hian kan thureng tur ani lo kan thut pek ok se lo kan lo tlu pan ani pon kan tluk sual si zo kan tho le tur ani kan tho ok ding ka se hallelujah amen bible a chon ti hian kan mu ni bible a chon hitin kan mo o ka mel ma mitiri mai su Oh ka ral ka chungah diriam men la ka tlu poin ka tho lenga thong song ah ka tho than la i thima ka chut poin hoi la ke ka chun song ah lalpa chu ka ta ne nga ni hoi pa chu ka cha cheu na ka she hallelujah amen atluk pon tho lenga atluk song ah tho than la i ale pe ka chu le athai sik kim tu a chun ta khan atlu thin ti hiat to wangin he ka so le ka tlu ton ti ngal chang cha a hel na chang hian na mangang hel na helnak chan ngalnak ah a man lai fimkhur deuh kal sang khian ala mangang ralring ten kal nak chan a man lai kan tluk to na hi kan tluk chang nak khi in zir na kan mang tur ni a i chon nak a kan man ok se tluk to lo na chang khian na kan mang tur ni thok ti lo nak dinga kan ngal ok se hallelujah amen mi tam tak tlu chun tluk nan thu reng china ne tan pia tlu mi chan tluk rak mun an thu peng voilah hian hnenah hin lo tu sual top lo tu sual pal poi om em a tlu sual mi nan um mo voi le lo tho leng che nen ne hen rak tho chang hallelujah amen lo tho le la rak tho than lo kal la kal lo ti sual le to suang che va sual than ti la hallelujah amen ale pe ka chuan chona thai kipa chon kunon to suang che tlu than tila kei po kei zong rong bol tu kan i nu hian pathian rian tuan tu ka si nu hin thil sual voi tam ka ti le pal thin thil sual voi tam pi ka tua than to ni ma se la shaman salong ka ti non to ngai lo wa ka nol than ti na ka ti to chu ti to lo nang ka mang thina ka tua chang mi chu tua ti lo nak daga ka man to hallelujah amen tlu ai ma poi chu tluk nak i apoi deuh mi chu tho le to lo hi ni tho than ti lo his tlu ai ma poi chu tluk nak in a biapi deuhmi a poi deuhmi cu tho le to lo hi ni tho ṭhan ti lo hi a poi deuh lepas peke mo se amen kan zir tur pakhat na kha kan cawn dingmi pakhat na kan tluk pon kan tluk zongah kan tho le tu na ni kan tho ṭhan awk a si hallelujah amen cucu pakhat na ni cho cho pakhat nak a si thil paruk si kan si dong ka thil paruk te long kan chem lai ka te lo chin cheu la ka rak ka chin cheu a pakhat na cu a pakhat nak cu kan tluk pon kan tluk kan tho le tur ani kan thawt than awk a si a pahnih na cu a pahnih na sual chai chai lo tur ani sual kha va de dai lo ding si sual kha va chai va chai lo tu sual kha va de dai lo va de dai lengmang lo ding sual chai chai chin sun tu thin ani sual a de dai lengmang tu chu a tlu ton en tin na kan pele ton ni da chu na kan ban lak ta than lai kan nula te thuna hla box ya kan nunga po thutnak la hla phone yang pi halo kal me te se yang pi kha ban ra ta
Ani hi ani hi Evi le ma kan can ti don i Evi zuk ah Evi ah kan can ter lai. Oh Evi khan i don ta. Evi kha a si lai i Pathian khan Eden hona mihring te kha dah ta ne. Pathian nih Eden tu ma minung ka che na in. Hona thera tin reng hi nei tu na pe a. Domi tik tai vial ta kha an ai ding ah kan pek na. Anei tu khan a pe ni. An ai ding kan pek.
Ni ma sila kan Pathian chuan. Sihmanhsela kan Pathian nih cun. Huan lai ta ka thei om ra chu.

ei duh zong tak mit la tak ani mit tlang ngai mi thing thei ase hei kan hriat a ngai he kan thei her enga nga piang thar po ni mala sei tluk i a print than mi jong pastor po ni mala pastor jong simat lo upa po ni mala khrifwa upa jong simat lo rongbol tu po ni mala thian rian tuan tu man solo suali i du zong tak i mit la tak ani regang sual hi na du chi te kha se peng ko lai na mit ala ngai mi se peng ko lai sual cangnak bodol sual duhnak a tlau lai lo eden hawla po khan eden dum zongah khan pathian phal lo zong kha pathian sian lo mi kha duh zong tak mit la tak ani tlat an duh mi te mit a lang tuk mi te kha si hei kan hin nge nge ngai he kan ngal re me her entika mai khovel chak na bodol lova zeitik man na valai du nak te mi hi a chau lai lo e suali i chak ring to la ni sual hi na du peng ko lai kan kha thiam taro kan thei thiam ko loma haw na thei te cun ei thiang te kan i dum chunga ding thei cu ei a thiang ding ko mas ei thiang lo ber mai kha seven sala ei a thiang lo bik mi kha ei chak om ber ania mit lang bik ka si ei chak om ber ani tlat ani mit lang bik mi ka si cucu kan hriat a ngai cu cu kan ngal her lalpa phal lo zo hi boy pasien lo mi hi ti chak na kan nei tlat don ani tua du na ka kan nei lai ta chun tum khat chu le cha chun ve khat chu eden hona khan eden duma khat setin a har hu langin ron lut ani setan chu rul ba to kan hong lut rul angin lo kal te le ka rul ban tung lut ta oh rul angin hei rul oh rul ban tung rul angin ron kal ni rul ban tung rak ka chale te le
rul ang deu khan le rul ban tung kan oh oh rul ang per ron kal ni rul alo kho chung lo hong ka chun le rul khan le cho chun rul ni khan evi kha ron them ta ni evi ka ban tuk far asai khom maya
a thiam ngai ngai a sei ti che ar to evi bo ti lo evi ti zong ti la a ti ne ho a ti zei ni tuk mo evi bo ti lo a thiam tuk evi ti man au la ti le ole ga na thiam be ni wo hat ma khara ban tok phak ko Bible ah cun te kan hmu le Bible ah cun zeitindah kan hmuh diabol a do da ro ati khonchia kha do ati aron lan chuan alak asia chon mihring cun an tinge tiang minung nih cun zeitindah tilai a do da tur ani a do ding ka se ni ma sila mihring thil ti sual chu sihmanhsehlaw minung nih ai chuah sual mi cu Satan aron lu kha Satan a kan lu akhan a lo do da lova arak dap lo i

nan ei lai lo tian tin ha mu zei ni tuk fai fuk pe ke pian ni mo ah fik fik tum bak khan ati viar ta chuan le cha chan eng tinge mi khing in atiang sai tin dat minong ni cha rak ti lai do dal mal tur ani arak dap chok ling ni ma sel evi ve thung chuan siman sel evi tu ni chun alo be ve la arak chon alo chang let vian ani arak le ve ti lo ve ah sena ti la e ti lo ve ti la Ah, zeitindah ka tila? Amah zulh ning ka tikau. Tilo e.
Tila e. Hona thea tin reng kan ei thei sin. Hona theira te hi kan ei thei ve ka sin. Alo sang le. Arak le ve.
Ta suan le. Cho achun.
Huan lai ta ka thei om ra kha. Dom lai fang i thing tai om mi kha. Mi hing tu zong ta kan i pok sia. Minung ni atu tuk mi le se phone. Ta chun setan achuan.
Cho chun setan ni chun. Mi hing cho thlem thu ta ni. Medong cu atuk forh itlolak ka tuk forh khom. Enge le poi lai ber chu le.
Zeika son chu da a poi bik mi chu si. Mihring na ti sual chu.
Minong ni a sual mi chu. Sidanga thlem thuk ma khan. Satan ni tlolak i atuk forh lana khan. Alo do dal lo ani.
Arak dau lo ka se. Alo bia lo bia.
Arak chot lang mang bia arak ro lang mang. Alo chai alo chai a.
arat de cho langmang sual kha du zong tak ani bok sia sual khale adu tuk bi se for he chung sitan so thlem thu thani satan ni chen tolak in atuk for mi tam tak tluk chin chan po he hi ni tampi kan tluk ton nak zong hi ase sual aran lan hiang sual arak lang tka hin kan do dal mai ngai lova kan do chal ton lo i kan lo bia kan lo bia kan rak chot langmang i kan lo chai kan lo chai a kan rak de cho langmang le kan tluk le pha chin ani kan tluk than ton nak se mizoram ah hen tum khat chu Mizoram ah voikhat cu kan rawngbawl in patling pakhat hi piang thara kan rian tuan thong tha kan chem na kan patling pakhat a hrin tha ne kum som ni chuang hi zu lo in to ne kum som kum kul reng lo hi zu a rak ding chang anu kui fanau po ngai sak man lo zu ringot a boi pui anu pi le fa le mat ruat lo zu lo te ding

Cun zupur tang no ah cun zu cu thli chuak ta ni. Cun zu thol in hrai chungah cun zu cu a van thlir. Cun no cu la kang ta.
Cu hrai cu tihin a van choi. Ti inn tu rang khan om ta. Hiti ding ding bantuk khan um. A inn dawn ṭep khan tihin a pai te ya. A din lai te khan hitin a hlonh diang. Satan an ka inn dawn maw tiang ah. Satan nih a din rua lai te rua lai i. A chak lo wang cu tiang. Ah, ai chei te tak lai ati. Satan a ka buk ma ti ni. Satan cu ka hlen ati.
Ah, ka bum in ti vel an ti thei le. Ah, Satan cu ka hlen kho ti lai. Ai nuam ta tak.

miang chung te na it cang enge kan pu ti sual le zeidah kan pu ne sual mi si zu kha adu zong tak ania zo kha adu tuk mi kha si chu van chun zu lo lan chun do tal nga tur ani zo cha chun su arak langa kha chun dau chon ding si ani kha chu alo chai alo chai ve ani tu ni kha chu arak de cho lang mang le setan chu bum thu le ta ni setan ni chun tlok in atuk for than hei kan khe thiam anga he kan thai chiam her mi tam tak kan tuk chin na chan chu mi tampi kan tuk ton nak aruang chu a chalo a ṭha lo a dik lo a man lo ti kan hriat reng na hian ti kan hngalh pennak ah hin kan um reng a kan um peng i anu cu kan thu le nge nge anu ah cu kan tlu ṭhan hrim hrim chuma chung phone dang kan sil chuah tur chu cha chun hi na kan chon ding mi chu sual ti kan khiat a lo lang ve le sual a si ti kan ngal mi alak la chang ka kan to dang hau tur ani kan dau chol ding a se hallelujah amen lalpa su pake mo se oi patham tha si ko se tum khat chu le vai khat chu am ani hi ani hi i hmeichia man chu ka duh chi lo tiang ah chuan hi bat to ka chun nu van man to ka chu ka duh lo mai ka mang le mai don ama hi ka man than ko lai bible ah khan bible ah khan tangwal mel tha tlangwal mui do joseph a om ani joseph kha om he mai kan chang mai nge keima kai chang ko lai joseph le ma ka chang do ni joseph a khan ka van chang lai rum kha chu joseph kha vai kha chu joseph kha Potifar nu pui kha ron thlem ani Potifar nu pi ni khan avan lem ani Potifar nu pui don ani hi Potifar nu pi sila Potifar nu pui ni don ta Potifar nu pi sila Potifar nu pui khan Joseph kha ron thlem ani Potifar nu pi ni khan Joseph kha avan lem ron thlem ta van lem aron pot tavel ta van nu thil sual ti pui tur khan thil sual to pi ding in ngai to thiang o kha ruat na silo potifar nu pui hian potifar nu pi ni hin jing ta ko vel dang lo pot ta se jing sin milan pakwa rong rang in rak nu ram rak thop chang selo jing ta ko vel chun zo sef khan la du lo lu tuk suimila pakor hong chun joseph ne ka adu lo tuk ka du lo pathian mit mo thi ka ti sual thei lo ka du lo pathian mit mo thil sual ka to kho lo dal ko la du lo nia
dar ko la du lo ne sumilam pa khua sari lo dar som vel apollo la pot le ta sumilam sumilam para zong a khan arai lu than mo thi ka ti sol the lo ka du lo pathian min mo thil so ka to kho dar som apollo du lo sumilam para zong sun du ri la som pa ni vela le lai ni rong ranga arom pot le ta adu than hoi ka du lo thil ka ti sol the lo ka du lo thil so ka to kho la dar ko dang so pa ni theng ala du lo pa khua in lai ni tang ka du rim rim lo le tlai dang hni ve la chuan le cun zan zan le pahnih rong rang ah cun aron put le to avan nu than ta chun dang hni ve la chuan le cun simila pahnih rong ah cun hei ka soi ngam he chim ka ngat ron put le ta se van nuk than selo jingda kotang da so pahnih thing du lo khan a jing pa koin lei ni tang adu lo mini khan tlai dang hni ve la chuan Zan lei lei ni pahnih thong ah cun Kompo te ta se van nuk than selo uh, Pathian po hian Pathian zong nih hin mi hi ngai dam le thei tho a akang mi hi ngai thiam kho ko le vai khat chau si ti sual mai la poi lo vai khat te tal che van sual ko na poi vai khat chau ni mai vai khat te long se kho ati nge nge yang ati rim lai ka soi ngam ka chim ngam jing da quarter ka so pahnih thleng du lo khan Zing pakua in lei ni tiang duh lo mi nih khan Dar ni ah cun du nge nge pan ni ah cun a duh rim cang lai enge Joseph a kan ti fu em em kan ti chuan zeidah Joseph nih khan a tuah mi a rak ma tuk ti sai sual kha a duh lo em awangin sual kha a duh lo tuk caah khami hmun ah khan om reng lova kha mun ah khan a um peng lo i sual cu a tlan chia san ani sual cu a sam ta hallelujah amen sual cu tlan chia san ta ni sual cu a sam tak diam lapa si fake mo se hoi pathang that si ko se mi tam tak tluk fo chan cu Mitanpi tluk pek tonnak cu a ṭha lo a ṭha lo ka pathi da phal lo Pathian nih siang la ka ha kan um ring a ha kan pei kan um peng cu jingda ko dang so pali chu du lo ma la pakwan lei ni te chu du lo mat lo zan dan lia sei du nge nge yang zan lei padi rong ra chu na du chang la chu bang thut sul i du lo tak tak ni chuan cho cha chun sual in na du lo tak tak a sia chun i tan sia san ngam tur ani na sap tak ngam ok ka se haleluya amen Lalpa ṭi cu Bawipa ṭi cu sual huat a ni sual huat a si Lalpa ringtu te cung he thil ka hmu nem lutuk Bawipa a sumtu hna cung hi thil tampi ka hmu cang ka huat i si sual ka huat ti to dal ngam si lo do ngap tung lo do dal phal si lo an tam lo siang tung lo minung an tam sual i du lo tak tak ani chuan sual in a du lo tak tak a sia in dan sia san tur ani ka sam ta ko kha se hallelujah amen Lalpa su ke mo Bawipa thang tha si ko se unau te sual i kalbo san ulaka duni sang te lo la karo

ṭum khat cu le voi khat cu lal sawl kha siangpahrang sawl kha siangpahrang sawl kha siangpahrang sawl kha Israel lal hmasa ber ani a Israel siangpahrang hmasa bik a si apa beram bo zong in a kal ani apa tutlau kol hong ah kal Samuel pakhat na bung soma Samuel pakhat na ngan pahra na ka bung ko tang khan zong chauta pakwa ina van kol thlo ma e

tu lawng te um thil dang um lo thil dang um lo berambo zong tlat tu tlau kha kawl chudia berambo zong a kal lai chuan choti tu tlau kawl i a kal liao ah chun pakhat ah chun sol nei rual prophet ho hu ni tlang pakhat ah chun prophet paul kha amu na prophet to chu thlarau thilim khan alo pola prophet paul ka thiang thlarau ni chun arak hoi kop na ni thiang kha lo khoi na sakhop maya thiang thlarau ni chun arak tok tok ren ran na thlarau khoi da o
thlarau thil nga lo khoi na sak thong thlarau ni chu rak top tok sin ren na ma se siam bahrang sol e lo chuang semal solo siam bahrang sol tu ni chun pathian thlarau lam pang thil engma ngai to lo pathian thiang thlarau lei kam thil ka pakhat man aruat ti lo beram chi ril rom tu long te khathit lo a up chang tlanga chun beram som chun kal ta tlanga chun tu tlaw kola chun a fan kal prophet ho bula va thian chuan le prophet pong sin ava phaka chun a va zawt ta ni a va hal chang na an bula khan va om a va zawt chu an pong a va kal a va hal chu ka bira mi lo hueng ka tu dai bu bo a kai ve ta ro da ni he chai dai te kala chunga khan kai ve chu to pon ni mi lo a ruwa som ka sebak la kharau kha kai ve ro am kharau khan chunga khan a chau ve kha tu ka kai ve ro ni chu to kha kha chau ve hai chai chai chai kai ve ro ni chu a chau a chau ve a chau mi kha hei ka sai tu chu ni he chip ka du me che se kan bula kan chian te tharau zeli kan kai kan pawng a um mi kan hawi le thlarau hi kan cung ah hin kan co lengmang thlarau sil kan kai kan kan pawng a um mi thlarau lengmang kan co na do sai ching deuh pulei om chuan li chim mang tong mi pawng na um sia chan to ti sai sai me ang li na chim lengmang ko lai thalai ho bo kha meno paul song leer deuh pulei om chuan a ngal tuk mi pawng na um sia chan nai song hi sai me ang Tangval kong lawng te nungak kong lawng te nan check ko lai pa ho bo ha kan pa le pawl zong kha zudu deuh bulai nom chuan zudu tuk pau min um sia chan zu ringot sai ol tuk zu kong lawng te che foi tuk ma se mak deuh mai chu seban sala mak tuk mi chu thlarau mi deuh bula kan om chuan thlarau mi tuk i pong i kanum sia chu ngai tua lo mai la ruat lo man si lo pathian thu lo ngai tua ve te ol tuk Pathian bia rak ruah kha fawi tuk mi si. Hallelujah.
Amen. Kan pulawng te in pui mo ni. Kan pawng mi hi an biapi tuk. Lalpa si pake mo se. Hoi patang ka si ko se. Mi tam ta thlarau nun chak thei lo chan chu. Me tam pi thlarau nun chak kho lo nak ruak chu. Mi dang mo pu tu chu ni mi lo na in. Me dang ka va mo pu dik che se lo sual va phot dik che se lo la in. Kan pulawng te an zir lo ve em alo. Kan pawng um mi pai an si ve lo tuk chu. Kan thian kom te an zir lo ve em alo. Kan hoi kom mi pei a zei cu an si ve lo cu cu ah cun lalpa chak duh taktak mi chuan cu cha cu bawipa a ṭhawng tung mi si duh ahcun kan bulo mi kan thlang fim hur ṭhin tu rai pawng a um ding mi hi kan thim tikah kan i ral ri hallelujah amen mitdel in mitchaw nih mitdel ve ka hruai chun mitchaw kha a kalpi a hruai se chun khor khurum an tla ton lom khor khor chung an tla ko lai nang po thlarau in chak lo te lu nen nang zong thlarau na heiter tla thlak he nangmah ai chak lo in kawm ve le chong ah nangmah nak ya der thom nam ni kan hei kom hoi le kholai ma thlen nang ngai na um lo hoi ka mun mat va phak kho na ka um lo chu ba chon le chu cha chun ka sai hi tha em ai ka chim ni tha to voi khat kan chang le ang voi khat te ka man lak ta than lai le siam parang sol a chon le siam parang sol ni chun berang bo chi ngai to atu long lo tu tlau long long kha ruat tharau chi lo ngai to mi lo tharau le thin ka ruat bak ti lo tharau mi ho bul ava thleng ta tharau le tharau khon zong no tharau mi ho bul ava thleng ta tharau ni pong sena to pan cha lim khop mai a an de lom tok rin ran siam pa khang sol a chuan siang par hang sol ni chan berang am chi ngai to tu long long kha ruat

But zudu deuh pulei om chuan zudu tuk pawng in om sia chun zu bogi kai le zu tiam tiam na chungah kai than lai ler deuh pulei om chuan a ngal tam tuk mi sin om sia chun ler bogi kai le ngal tam tuk khana chungah thlung than lai poisa ringon ngei to pulei om chuan phaisa long te ruat mi pawng om sia chun poisa chi kai le phaisa long long khan ruat than chu wang chuan cho cha chun tharau mi pulang an om ngai ni tharau mi na pawng kan om amen Lalpa si pekam lo she.
All patham tha si ko she. Hallelujah.
Amen.
Chubang chuan. Cho cha chun. Tu in khom ba tang chuan.
Atu khom di la chang kain. Kan chien te chen khat ko kan chen angai ang. Kan hoi le cheu kha song kan kal ta na her lai. Apoi lo.
Apoi lo.
Lalpa ti ti sual huat ani a. Boi pati chu sual huat ka si. Ke chu lalpa ti ta kan nun ka du wang. Kai chu boi pati na ke nun ka du cha. Ama kha sual wang ni lo. Ama kha sual ruang a si lo. Kei pawh ka chak to lo te lu nen. Kai som ka der thop ka thlak he. Ama pawh kei mai la chak lo ve le chong ane. Ama som kei ma na ke der thop deuh va si ko. Ti hian sai lo. Heten thienu thiam pa.
Ka hoi nu ka hoi pa.
Kan pahnih kan in kom reng chuan.
Kan pahnih kan um peng asia chun ho. Engma kan i don chuang lo. Zai mat kan se hlai la la. Chuang chun nang pon.
Cho cha chun nang zong ne.
Im ai tha kom tu zong la. Kai ma nak tha deuh kom ding kol lo. Kei pon nang mai tha kom tur kan zong. Kai zong ne nang ma nak tha deuh kol kom ding ka khol ve la hei kan ti ngam ngai dia hei kan tu ngam he he hallelujah amen kan pulom te hem poi mo ni kan po min hai an bi a poi lo poi lo ti lo to a poi lo poi lo ti lo ding chu bang chuan cho cha a chet sual chu lan ve le sual chu lang la cha dik lo ti kan khiat chu aman lo ti kan ngal mi chu kan do dal ngam tur ani kan dap ngam ok se pa chu pakem mo se boi pathang tha se ko se pahnih na kan sir zo ta pari na kan lim sual cu soi soi lo tu ni sual cu de cho lengmang lo ding si apoi moin tem abe pi nan te ma apoi mo tro abe pi ta ko hallelujah amen apathum na tan chu le apathum nak cha chun apathum na chu apathum nak chu kan taksa kan thunun tur ne kan taksa chunga khan nol kan nei ok se kan in thunun thei tur ne kanmah le kanmah kan uk khawh awk a si hallelujah amen nangmah in thunun thei lo chuan nangmah le nangmah nai uk khawh lo se chu mei te ngai lo bang au man na tei bal na lai lo ma ni in thunun thei lo chu ma le ma a uk kho lo mi chu tharawa po mi lo tling an ni thei lo tharau zonga mi lo tling an si kho lo keimah ni kan in hne ngai kanmah le kanmah kan i tei her ke po in tik lai po ni te ka tum chin kai song sai tik chan po i tei hi kai tin pen nikhat ta darkar tam tak tum trai ka tua nikhat a simlap tampi thlacham ka du Bible kan mu dan chuan ka thu ning chim Bible hi he keimah ni ti sadu zong chu he kan ma ti tak sadu nak chu thlarau do na lampang ani thlarau lei do nak tu kha se pastor pa ti sadu zong po pastor pa tak sadu nak song thlarau do na lampang ani tho thlarau do thlarau lei do nak te tem se chu ba chu kan khiet tu chu cho cha kan ngal ding mi chu thlarau lampang thil hi thlarau lei kam thil hi kan phu reng don lo ti kan khiet angai

a hram thok ah cun chongtlai lo bon dar ka thum te ka ching chu ching thlacham lo zong simila pathum te na ka khum kai bil ton bible a tirko pol sayang khan bible ilam kaltu paul le chim ban token ko ruak mai nek lo in keima ka in nek ani hi long ka thong lo in keima le keima ka kai thong ka taksa ka ti sela ka thunoi ka thani ka taksa hi keima tanga hin cha kai tin ka taksa pathian pe turin ka thunun ani ka taksa ni pathian chon dingin ka uk Hallelujah.
Amen. Voi ta e po tong tai rol kan rota. Tu san lei song ah but kan thlasam ti nak kan kan ti i Atam zong su kan phulo bang. atam u tu ni chun kan du lem lai lo Ke po kan cha kher lai nem. kai song ka du theng mang ve lo Ka pe lo tak tak ani. ka zuam rim rim lo Cho ngei pe chu a pe om lo ni. rol ul la bang chu zuam lo tuk kha si Ni ma sela.
seman selo pe lo mai la.
zuam lo man ning lo kai thu nu nanga.
kai keimah le keimah kai uk lai i Pathian i ka pe tawn tho ani Pathian i ka chawnh ta thiam mai hallelujah amen cu tiang mah nih thunun thei cu cho bantuk in mah le mah aa uk kho mi cu thlarau lampa mi hlawh thi kan ni thin thlarau lei ka mi hlawh tling an si to hallelujah amen Lalpa sipakin mo hoi se pathang sa si ko se kan ti mian ti thin dan kan nei a kan team paul nin tua ton ning kan nei jing tho ve le hian kan ti ni jing ka tho la chang kan kan tua ton wil ru ma sap ber in hallelujah amen ti tur kan ti thin a

tum ka chu kan thian te pan in hoi ton zo ne lo mu hi la voi kan chu kan hoi le pan ni mai ton ba kan dak ingil le a thian pa zo kha har ma sa hoi pa tu kha a thang ma sai speaker pa khan thovi le hallelujah ati tu ratia speaker pa re kan thol chang kan hallelujah ti ding a thian pa mai zon taka a hoi pa mai zon taka chen ring do mein thang ta takin hallelujah tia hallelujah ti a thian pa zo tho ma sa zo ne a hoi pa tu kha thong ma sa deu keimah nih taksa in thudun kan tum chin a kanmah le kanmah kan taksa hi i uk khi kan i thim tawn zingma tak a tho tong trai tur kan ti chin ani seng ka tuan te tho i thla cham ding kan ti to midang hi cun fel lutuk a mitak midang hi chan fel tuk e tong trai ro kan ti han tong trai mai chin a thla cham u kan ten thla hen cham ve ton ko